Fy enw i yw Huw Morgan, dwi'n darlithydd gyda Coleg Ceredigion yn Aberteifi. Dwi 'di bod yn gweithio yma ers rhyw dair mlynedd yn dysgu arlwyo a lletygarwch, neu estyn croeso. Yr fath o gweithgareddau dyn ni'n neud, y'n ni'n hyrwyddo'r iaith o ran defnyddio tair iaith rili yn y gegin, y Saesneg, Cymraeg a o ran coginio termau Ffrangeg, sef fel pethau fel mise en place, dyn ni ddim yn gweud paratoi neu preparation, bydde mise en place, bydde'r myfyrwyr yn dysgu yna. Felly, mae'n rhoi cyfle i nhw wedyn i falle mynd i weithio dramor hefyd, yn dysgu tair iaith. Ond hefyd beth 'y ni'n neud yw yy yn y bwyty yn y coleg yy yy bwyty Maes y Parc ma' ma'r bwydlenni i gyd yn ddwyieithog, ma'r rhan fwya o cwsmeried ni yy o o ardaloedd Cymra'g ac yn disgwl clywed Cymra'g yn y bwyty felly ni'n treial ca'l y myfyrwyr i gweud pethe fel bore da, croeso i Coleg Ceredigion, sud allai helpu chi, diolch yn fawr a ma'r ma'r myfyrwyr yn ymateb at hwnna bob dydd. Yy, 'y ni'n Coleg Ceredigion yn yn credu bod Cymraeg yn bwysig iawn yn y dosbarth, 'y ni'n Goleg ddwyieithog, felly fel yy darlithwyr, 'ryn ni yn treial siarad gymint Cymraeg y gallwn, yn enwedig gyda'r fyfyrwyg iaith Cymraeg gynta', 'y ni'n treial lla- siarad yn naturiol yn y dosbarth a hefyd yn y bwyty pan 'y ni'n yy gweini i'r cyhoedd. Felly mae'r siaradwyr ddi-Gymraeg, neu rheina sy falle wedi geni yng Nghymru ond o teuluoedd Saesneg, yn cael rhyw fath o exposure i'r i'r iaith, a yym hefyd yn elwa o clywed yr iaith yn cael ei siarad yn naturiol rhwng myfyrwyr, rhwng darlithwyr a myfyrwyr a rhwng cws- cwsmeriaid a myfyrwyr hefyd. Yym yr elw fwya dwi'n gweld yw mae'r cyfleoedd a'r myfyrwyr wedyn mynd i pethe fel cystadlaethau'r Urdd. Yy, i ni wedi ennill cog Urdd yy, yn y ddwy flynedd diwetha'. Yym, a'r myfyrwyr oedd wedi ennill gyda ni yn dod o teuluoedd ddi-Gymraeg, so felly maen nhw wedi elwa a dysgu peth Gymraeg a wedi gweld beth yw elw o ran ennill cystadleuaeth. Yym, hefyd mae myfyrwyr yn gweithio gyda ni yn yy gwestai lleol, sef megis yr Harbour Master yn Aberaeron, sydd yn yn pwsio'r Gymraeg yn dda iawn. A'r taflenni yym wel a'r nodde ni'n creu de o ran ein Coleg Ceredigion ma' r- ma' raid i popeth fod yn ddwyieithog gan bod ni'n goleg ddwyieithog felly ma'r taflenni ni'n creu yr handouts yr power points yy popeth o'n ni'n roi i'r myfyrwyr goffod fod yn ddwyieithog. Yym ma' rhai myfyrwyr yn gweld hyn o fudd fod nhw'n pigo ambell i gair lan yy ma' rhai myfyrwyr yn gweld e'n galed so ma' rheiny'n cael fath o cymorth wedyn gyda'r coleg Mae arbenigwyr Cymraeg yn dymuno dosbarth i helpu. Mae'r wefan y coleg yn linc i rywbeth o'r enw Moodle, a mae cwbl hwnna yn ddwyieithog. Felly mae digon o cymorth i myfyrwyr os nad yw nhw'n deall ambell i termau ni'n defnyddio'n dosbarth neu taflenni ni'n rhoi mas yr rhai ddwyieithog, mae cymorth ar gael i nhw i ddatblygu'u sgiliau yn yr Learning Centre ry'n ni'n galw fe'n Coleg Ceredigion. Tra'n addysgu yn y coleg, ni'n treial creu fath o ethos Cymraeg a positif, felly ni yn treial cael pobl miwn i siarad â'r myfyrwyr. Enghraifft yw y llynedd nath myfyrwyr i ni cymeryd rhan mewn rhaglen Pryd o Sêr gyda Dudley Newbury a nifer o slebs Cymraeg, felly o'dd hwnna yn gyfle i'r myfyrwyr gwitho trw gyfrwng y Gymraeg gyda phobl enwog, yn wedi gyda chef fel Dudley Newbury yn dod mewn i dysgu'r myfyrwyr a hefyd dangos i nhw shwt mae fe 'di mynd trwyddo bywyd yn defnyddio'r iaith Gymraeg er mwyn gwella'u i gyrfa fe. I ni hefyd yn treial mynd â myfyrwyr i busnesu lleol megis Castell Hywel, Yym, mae Brian Howells wedi yy gwahodd ni lan a lan i eto i cael twr o'r yy busnes yn Cross Hands, a hefyd cwmniodd lleol bach yy fel yy Casa del Cymru, yy cynyrchwyr pasta lleol, a nifer o gwestai yy lleol yn dod mewn i siarad um, beth i gwaith um, y môr, um, trin pysgod ac yn y blaen. Uh, ni'n treol cael ymfyrwyr i ni cystadleuaeth uh, bob blwyddyn. Un o'r prif cystadlaethau ni'n mynd i yw'r cystadleuaeth cogyrth, uh, yn gyntaf yn rhanbarthol, a wedyn uh, gobeithio mynd trwyddo i'r rownd genedlaethol. Uh, dyn ni uh, wedi ennill yr ddwy flynedd wrtha, uh, yn y ddoi oedran, uh, 10 Blwyddyn deg tan tan 19 a hefyd tan 25. So felly mae'r myfyrwyr yn gweld budd o hynny mynd i'r Steddfod yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill ac yn gweld popeth yn cael ei wneud rhwng gyfrwng Gymraeg a ni'n gobeithio wedyn bydd hwnna'n bach o hwb i'r myfyrwyr i defnyddio'r Gymraeg pan maen nhw'n gadel ni 'ma yn Coleg Ceredigion.